Mersi deoc'h Hélène Bonniec da vout deuet 'ba ar studio aveit komz hag ho labour a-youl-vat 'pad ur gwil 'ba'n Oriant. Mersi deoc'h. Vakañs mat 'ta. Ya, mersi deoc'h ivez. Ha betek ar yetan neuzen. Dalc'hamp bremañ get get neuzen ur rubrikenn ribl un enteub. Jingle, mar plij. Ar seblant enta. Ribenn en tev get Roderic Galleguen. Amaraten komz. N'en chevi peus prenet entet. Ya, int eus un treu, ya, mais gudorn, printein eur ur bern treu avit ur Gwendal. Ya. Je tu bon, bah, avit... Tam kolodor. Avit cleu, avit a chibain ur zun, un tam, meus diviset mon et betek stand France Bleu Breiz Izel, hein? Ah, millionnet. Bah, ya, emblema, monsieur Gwret Gwap Chemenson a zor Radio Kreisbrer. Dur Dureur ar film, ya, dommage, mais bon, gwraet 'm eus a-zivout euh, France Bleu, ha neuzen, bon, bah, evit achiv un treuil, un doare brav am eus divizet monet da welet euh, Clément Soubigou, hag zo e kanig un abadenn euh, du zen. Bemnoz, itre, euh, Ya, Palmar- ar lec'h, euh, ar lec'h en- un abadenn eus Ramdi. Ah, yeah. Mais ça nous peut kejet que, que Clément Soubigou, je suis la femme. Moñ, setu amañ gant Clémence Soubigou hag a zo labourat e France Bleu Breizh-Izel an dra-se enne. An dra-heni eo. Bon, plijer ador labourat amañ Ya, ba, fiskal, hein, voilà, ez amañ staliet mat, plijadur zo, strollajoù. Ya, stal- staliet mat dor ha hag ouiet e-men imaj staliet Radio Bro-Genêt. Ne- Gav din emañ en tu all just tu all d'ar pont neuze. euh, Ya, en tu all d'ar pont, ya. Lec'h euh, parol neuze. Ya, an dra-se enne, ya, lec'h ur c'hent graet. Ya, ha petra zo just e-tal? E-tal? Wichen kelaouet hor meus ket soñj. Ur privilegium serr. Ah, ben, an asomb eo mennoz mat. Bah, ah, il y a de, de changer en menosmat la cat euh, Radio Broadjonet Ital de privilegium serr. Mais non, lakat privilegioù serr zo un dravad, me mata e vije bet gweler da lakad anezho e lec'h ale. Ah, je tue. Hein

Ha petra c'hellfemp ober Digemer a ran reiñ plas amañ ma karit Ah bah perak Deuil, deuil gant plijadur Vit d'an abadenn ar war Ah bah eh ben je, mais deuil gant plijadur d'ever digemeret amañ Ah mais ah n'eo ket Mizu yo ber gwa pintam Mais, mais on non ket, non, on peut se rendre compte da... Eh, hag ouf Plapa ganeon da, da, da doula kaoz Hag ouf eus bet euh, Charlie Winston i bronek N'on eus ket bet Ah, chetu En zeu n'on eus bet France Bleu Bet klask Victoire emañ justik e brezhoneg evit ar poent. Setu un oa aon kaozeal dirak ar mikro. Ha ni, n'eus, ni hon eus bennañ, hein. E brezhoneg Ya, gourc'hemennoù. lâran eus hep brezhoneg Breizh ebet. Bah, ben zo brav. Avec Ya, chance. durée, bah, Ya. ya, donner est brave getoñ, ya, durée. Pezé, ni ne oamp ket ar mor nevez an devezh ma oa Charlie Winston. Je tue, bah, ya, ar blemañ za vo ret bout an zen de pas d'ur week-end, Ah quoi. bah, bemdez. Bemdez. Ha just a-walc'h n'oc'h re chuer memes tra e ober an abadenn bemdez ? Ma eo krog memes tra, ya. Ya. Skuizder ha en em gav. Met vez gwelet ivez ba pennoù an dud hag ise vez gwelet piv zo amañ ba penn kentañ. Marso all, ya. Ok, bon bah... Ah ya, hag eo, aveit achiv, hag eo an abed ur ganenn Neus onima ur plar eus zo euh, IRBG, deus lâret un dra seudain, hein, deus lâret goulender, ma an abed ur ganenn

Ur blemmeur 'm eus ar Marsen ma rae gortoz un tamm match.